Kurutu. Eh, bwana sema nyoni manya jini joji manya ngoma ini si kwa maana kimanyo jini. Bwana sema nyi bwana mabecho mwa yule nyako mwa leo tukae. Eh. Ah, nyako no to we, nyako no to we. Ok ni koro ni na uyo le bada. Tim gimo keli, tim gimo keli ngeni kaste bengan ka pingin sani ban bi yuro mana kadhi ka gimaloro. Ai walo wale.
Ino no ka jugi belada mako ko pesa.
Walo wale point. Donje point.
And you Point blank. Sida, sida tie ka nyathi nyameo. Sida mane matimi bwana? Eh, bwana, asewinjo matek to awinjo ni nime in gi solution. Mano ile mane? Eh, bwana, unyolo bwana. Alegra. Ah, mano to an. Ok le gabeji, le kichadi. Koro ng'ato ng'isa.
Eh. Ni bwana in miloko leke area ni. Eh.
Dogare base la. Ko la ko la dala. Eh. Dongo menya le malo loko leke dala onge eh, tedi. Eh. Ah, mani timo maber. Ai bwana. Eh.
Ah, mano itimo maber gima timore ah, mano kod ibiri e yath gi tiende nitie miwiro michuoyi gi minyalo muonyo kidhi nindo gi kichiewo Eh. but um, nyaka timni checking checking to donge ing'e ni Sindan to chulo kadwa. ma sindan to ok idwa ok anyalo ng'iyo ni moro miluok luok go Ne adwaro yath mag Mm, mag anyalo chakatim ng'iyo yath moro. miluoko. Ok, ochandi marom nade ok Um, gin le kila magi iseleko ga ni guok lawi to guok dwa ni ka isudhe to igo nduru to ji ok winji dwondi lal taywak tiywak to guok be ok dwa ni ochop iri ma koro agive up ni koro kaya to ok okaya aneno pichano to ising'e nade ng'isi ni mane gima timo ok iselekoga ni in e maembe ipono maembe kata ipono gimoro kaeto ibede bad maembe moro to bat mibede no lwar to bigo nduru mondo ichop piny to piny ni bi bor ka bor maok ichop koro mano mano koro biro na gokinyi mana ng'ina Eh, bwana. ang'isi ni biro ya be- Yaani bende ji ok riambi be- bwana. be- be berne tangane be berne ai biro chon Pok odonjo biro e chon denda. pok ochako wuok kuomi Ai, ai, Eh, mano do chandi kabisa ineno bende in iyudo kaka sani koro yadh pod nyako abiro goni mana bei matin ing'e ni kaluwore Achajo ga ji kaluwore. Ing'e ni sani chon ka nitin, donge ne in gi lek moko kaka ni ni- nigombo bedo ang'o? Ne in gi lek mar bedo ang'o? Eh, bwana, an nadwa bedo daktari. Nidwa bedo daktari. Eh. Eh, Koro lek ilang'o kidwa ni mondo alokni Eh. to ichulo nus mar eh, school fee ma dine ichulo kama ne idhi some daktari. Ok mano ing'e ni otimni favor matugo. Donge mano to favor. Ing'e Fil madaktar. Eh, but yani mia mia gimoro matin kata kare mia kata moro moro amora but yani general nyaka ichul. An gima dwaro adwa ni konya. Mano lek ila na. Eh, banana se leko ma.
Mano lek mane machani? Kor.
Mm. Bana aleko. Mm. ni mamuora kibri okay aneno pichano tatin tuwi otimo siling mm, anene to tienda tindo mm. to adhi manyiew kibrit mm. omera aringo gi kibrit an gi nyangebe anene nyange tatingo kibrit nyange in fact ariembo gi left to kibrit atingo gi right anene aneno pichano
to dakika matin chieng' olal ma piny otho mudho anene agora piny ma kibrit olwar mumuoch ma kibrit Hey, bwana.
Bwana, kibrito mmoja. Okay, man cute. Okay. Okay, fat. Okay. Okay. Okay, just get the, okay. Oh, you okay. Pada gua gi jual. Yeah.
Dan kan. Open pin ni saat Senin tadi. Odhiambo koso gokinyi? Bado lek maleko saa ochiko odiochieng'.
Okay. Okay. Ok- Okay. Imiya picha moro, kurutu. Ah, Aneno picha moro. mm. Ah, aneni gi siling' e wiyi, adieri? Mani wacho adier. Mm, mano pesa, mano ber kabisa. Idhi yudo pesa mbele ka. To iringo gi kibrit aneni aneni aneni. Eh, to mano ilwar, mano kibrit donge iwacho ni kibrit omuoch moliel.

Okay, okay. Okay. Ah, inakonyi. Me. Na seti ya kokoro.
Aparo ni dong eh, ni ni mana kana bro charge na na bro luwo re but aparo ni mondo. Ko na bei mataki ngama ko. Ko na go ni bei mataki.
But ngene ber ki chudo mondo mi kata kai chemori biro mondo konyi. Lek moko biro tieki. Ema biro kelo ni customer. Lek moko biro kelo ni wich kuot. Sani ing'e ni kata kileko ni sani nomadho soda umadho soda umadho soda umadho soda to kuwuok ja to meto nyiri ometo un gi joga to kunenenen we uda lengra matin midhi ni lengo ni ni tila e pia. Idwa ni ila no mano be anyalo miyi. An ko chula go witu kora oru ni lek. Ne. Ket pesa mar lek no nikech an gi mattress manyien ok anyal aye. Ot na e simba. Okay, ora ora sani.
Adhi mi cash bana. Ana okawo.